Dalam nama Apai enggau Anak enggau Roh Kudus. Amen. Ari minggu tu, iya nya dua puluh hari bulan, iya nya ari minggu ti kepenudi dalam musin Advent. Reti nya kitai nyau ka nyambut pengerami Hari Krismas. Musin Advent ditetapka dalam empat minggu. Reti Advent iya nya penatai. Sepemanjai maya Advent, kitai ngingat sereta meri terima kasih ngagai Allah Taala ke penatai Tuhan Jesus, diado ulih Maria Dara Tuchi, ada di nengeri Betlehem, dalam menua Judea, rambau Herod nyadi raja. Tu penatai iya ti keterubah. Sepemanjai maya Advent tu mega, kitai udah begerah pasal penatai iya ti kedua kali ke dalam dunya tu. Iya deka datai baru enggau mulia, deka milih orang ti manah enggau ti jai, semua ti agi idup enggau ti udah mati. Nya utai ke diaku kitai ba Batang Pengarap Nisia. Bup Nabi Isaiah bagi empat puluh ayat semilan enggau sepuluh nyebut, Jerusalem, alai nuan niki ngagai sigi bukit ti tinggi lalu padahka berita manah. Sion, alai nuan ngangau enggau nyawa ti inggar. Anang takut bejaku, padah ke ngagai semua nengeri di menua Judah pasal Allah Taala ti deka datai. Tuhan Allah Taala deka datai lalu merintah ngena kuasa. Mai upah ke bala nembiak Iya? Iya deka ngibun nembiak Iya baka pengibun bedus. Iya deka ngempuruka sida, lalu ngerendut sida, lalu mai sida, lalu begadai-gadai nguluka indai sida. Sepemanjai musin Advent tu sereta ngelama-lama tu, kitai endang udah mansik ari jaku Bup Kudus, lalu bekunsika Berita Manah ke madahka Iya deka datai baru enggau mulia, lalu semua bansa deka digempuru di mua Iya, lalu Iya deka nyeraraka sida ari pangan sida baka pengibun bedus ke nyeraraka bedus ari kambin, lalu Iya deka ngengkahka orang ti lurus mua ari kanan Iya, lalu sida ti bukai mua ari kiba iya. Penatai iya ti keterubah diadaka ulih siku dara bungas ke betunang enggau lelaki siku ti benama Josep ari keturun David. Nama dara bungas nya Maria. Dalam bup dua Samuel bagi tujuh, Raja David bejaku enggau nabi Natan, Aku diau dalam rumah ti digaga ari kayu sidar, Tang peti lampang Batu Adat Allah Taala diau dalam langkau kain. Ditu kitai meda pemendar pengerindu Raja David ke Allah Taala, ti udah nyadika pengibun sereta enggau Iya sepemanjai pengidup iya. Disaut Natan, Kereja aja sebarang utai ti diati nuan, laban Tuhan bisi enggau nuan. Tuhan nemu Raja David amat rinduka iya, tang malam nya, Tuhan bejaku enggau Natan, ngasuh iya mansang ngagai nembiak aku David, lalu padahka jaku aku ngagai iya, Ukai nuan ti deka ngaga rumah alai aku diau. Aku udah ngambi nuan lalu ngasuh nuan merintah nembiak aku Israel. Aku udah enggau nuan di sebarang endur nuan bejalai, lalu aku udah ngalahka semua munsuh nuan. Aku deka ngasuh nuan beberita baka bala tuai ti pemadu bekuasa di dunya tu. Aku besemaya deka nyaga nuan likun ari semua munsuh nuan, lalu meri ngagai nuan mayuh peturun. Nuan endang deka meruan bisi peturun, lalu Aku deka ngasuh perintah nuan meruan belama iya, perintah nuan enda nemu abis. Dua Samuel bagi tujuh ayat empat ngagai lima, ayat lapan ngagai semilan, ayat sebelas enggau ayat enam belas. Dinga jaku semaya Allah Taala enggau David, Aku deka ngasuh nuan beberita baka bala tuai ti pemadu bekuasa di dunya tu. Aku besemaya deka meri ngagai nuan mayuh peturun. Nuan endang deka meruan bisi peturun, lalu Aku deka ngasuh perintah nuan meruan belama iya. Perintah nuan enda nemu abis. Saint Luke nulis madahka, Allah Taala ngasuh melikat Gabriel ngagai Maria. Melika nya bejaku enggau Maria, ku iya, Nuan deka betubuh bisi, lalu ngadaka anak lelaki siku, lalu Nuan deka meri iya nama Jesus. Dingaka tampung jaku melikat Gabriel bejakuka pasal anak ke dikandung Maria. Iya deka nyadi orang ke tinggi pangkat, lalu iya deka dikumbai Anak Allah Taala ti Pemadu Tinggi, lalu Tuhan Allah Taala deka meri iya kerusi diraja aki iya David. Iya deka merintah peturun Jakop belama iya, lalu perintah iya enda nemu abis. Luk bagi satu ayat tiga puluh dua enggau tiga puluh tiga. Allah Taala empu udah bejaku sereta besemaya madahka diri deka meri ngagai Raja David mayuh peturun, nuan endang deka meruan bisi peturun. Maria betunang enggau Josep ke ari peturun David, Luk bagi satu ayat dua puluh tujuh. Dipeda enggau mata mensia, Jesus ti diadaka Maria ti betunang enggau Josep endang ari peturun Raja David. Melikat madahka Jesus tu deka nyadi orang ti tinggi pangkat baka aki iya David.

Tuhan Allah Taala deka meri iya kerusi diraja aki iya David. Iya deka merintah peturun Jakop belama iya, lalu perintah iya enda nemu abis. Utai ke disebut Allah Taala ngagai Raja David dikamatka ba Jesus. Siti utai ke disebut melikat Allah Taala pasal Jesus ke enda disebut iya ngagai Raja David iya nya, iya deka dikumbai Anak Allah Taala ti Pemadu Tinggi. Sapa nembiak nya ke diperanakka ulih Maria? Mark bisi nulis, Jesus pulai ngagai menua iya empu. Iya belabuh ngajar dalam balai gempuru lalu mayuh orang alit ati ninga iya. Ku sida, Dini alai orang tu bulih semua utai tu? Nama penemu dalam tu ti udah diberi ngagai iya? Nama kereja ajih ti benung dikereja iya tu? Ukai enda iya tu tukang kayu, anak Maria, menyadi James, Joses, Judas enggau Simon? Ukai enda sida menyadi indu iya bisi ditu enggau kitai, sida lalu nulak iya. Mak bagi enam ayat satu ngagai tiga. Sida alit ati ninga iya. Sida alit ati laban penemu dalam iya. Sida alit ati meda kereja ajih ti benung dikereja iya. Sida enda nemu Jesus ti Anak Allah Taala munyi ke disebut melikat ngagai Maria. Iya deka dikumbai Anak Allah Taala ti Pemadu Tinggi. Kitai enda tekenyit ati. Enti agi mayuh orang di dunya tu enda ngelalau Jesus datai ke sehari tu, sida ke ninga sereta meda iya dulu kelia semina alit ati lebuh sida ninga sereta meda kereja ajih iya. Utai ti ditemu sida pasal Jesus iya nya ukai enda iya tu tukang kayu, anak Maria, Menyadi James, Joses, Judas, enggau Simon, ukai enda sida menyadi indu iya bisi ditu enggau kitai? Ba sida, Jesus ukai Anak Allah Taala ti pemadu tinggi. Pelajarka ari jaku melikat Allah Taala ti madahka Jesus iya deka dikumbai Anak Allah Taala ti Pemadu Tinggi. Nya meh Jesus nitihka penerang ari pengari Allah Taala. Anak Allah Taala ti pemadu tinggi. Anang agi kitai saru penemu pasal Jesus baka sekeda orang, ketegal ke saru penemu sida nulak iya. Udah Maria ninga penerang ari melikat Gabriel, iya lalu nyaut, ku iya, Aku tu nembiak Tuhan, awakka utai nya nyadi ba aku nitihka jaku Nuan. Melikat lalu ninggalka iya. Maria nerima peneka Allah Taala. Nyerahka diri ngagai Allah Taala ke guna Allah Taala. Paul nulis, Aram kitai ngemuliaka Allah Taala, meria ngemuliaka Allah Taala di dalam iya ti nerima peneka Allah Taala. Kitai enda ulih ngemuliaka Allah Taala enti kitai enda arapka lalu deka nulak Iya. Kitai ngemuliaka Allah Taala ngena pemadas pengawa kitai. Ku Jesus, Baka nya mega kita, awakka penampak kita manchar ngagai orang, ngambika sida meda pemadas pengawa kita lalu ngemuliaka Allah Taala. Injil Saint Matthew bagi lima ayat enam belas. Kitai ngemuliaka Allah Taala ngena pengelurus pendiau kitai. John nulis, Baka tu ku jalai kitai ngelala sapa ke anak Allah Taala enggau sapa ke anak Sitan. Barang sapa enda diau lurus, ukai anak Allah Taala. Orang ke enda rinduka menyadi diri, ukai anak Allah Taala. Satu John bagi tiga ayat sepuluh. Aram meh kitai ti nembiak Allah Taala ngemuliaka Iya dalam pendiau enggau kereja kitai. Bala menyadi, Bala peninga ti dibasaka. Sehari tu aku mai kitai sama besampi minta awak ke di dalam semua pengidup kitai, kereja kitai, di dalam runding kitai, kitai deka ngemuliaka nama Allah Taala. Awak ke ari pengawa manah ti dikereja kitai, orang deka ngemesaika nama Allah Taala. Di dalam nama Apai enggau Anak enggau Roh Kudus. Amen.